Сәлам дуслар, менә мин Олы Карахуҗа авылында яшәүзен районның. Мин бүген бик кызыклы кешедә кунакта, ул да булса менә Чулпан абый. Ана аның капкасы нинди, капкасыннан уже күренә нинди кызыклы шәхес икәне. Менә хәзер беләбез инде. Менә кара инде кызыклы капла. Карагыз. Тотка салган егет тора, ни тора. О, монда. Бу әкият персонажлармы инде? Әйе, бу Баба Яга, аның бу кыясы. Ние? Монда водопад инде безнең водопадлар. Бу ә монда инде. Ә бу безнең Үзенчәлекле әйбер, биш тиен акча саласың икән, ул җырлый башлый. Биш тиен акча. Чырлап җырлыймы? Әйе, чырлап җырлый, җырлый. Монда уже бу тал агачыннан эшләнгән, бу кресло Әйе. агачтан эшләнгән. Ә монысы безнең кое. Кое, ул музыкальный тоже, шундый ук, ул митә, каңгырау ва О, шундый. И, ә монысы инде безнең э, Маша и медведь теге сказкадагы монысы. Аннан соң менә монда бүген. Ял итә торган җир. Монда мондый ниләр? Монысы үзегез ясыйсыз. Бөтенесе бой белән бөтенесе үзебез ясап. Үзем менә кресло аша куйдым. Менә кресло бу атына. Ниләр? Кибеттә сата алсам монда юк. Монда мөмкин Хатын белән чыгып утырып, ял итәбез. Эшләр беткәч, атынасыз инде рәхәтләнеп. Эшләр беткәч, аны ял итәбез. Кыш ясыз инде. Әйе, бу якка, менә менә бу җәйкене. Җәйкене булса бу бери, бу Каралибский гора дип атала. Бу таштан, бу җир астыннан казып алынган ташлардан эшләнгән. Менә бу да, и аннан соң капкалар. Бу үзем талак астыннан кабып ятадыр, и эшләрен. Мин аның чистартып, бер шидеровага, шидеровага әйләндереп куйдым инде. Әйе.

Бүрек иләп, хатын күрәдер инде. Монда да бөтен җирдә агач эшләнмәләр. Боларны үзе эшләсен димме? Бөтенесе. Менә бу сырага да яламый да. Менә бөтенесе үзе эшләнгән монда. Менә җана бу. Менә монда күрсәгез, рәсем. Бу уже стель, бу әйләнә җири, әйме? И бу как аквариум шикелле. Монда стель, пожалуйста, нас теге укый торган, итә торган стель, әйме? Ә монда уже аккышлар, уже монда бер үзенә бер күренеш.

Подставкасын Стәле бу. агачтан, әй, агачтан ясаган. Бу аждаһа, карагыз. Менә бу Э. аждаһа агасы. Әле. Ә, Менә ишек телевизор матур бит, оригинальный. Менә бу аждаһа. ә. Монысы менә бу балалары. Менә монда рәсем. Менә карап торасың, уже монда менә уйла. Уже монда э, шарлавык ага. Бу Э. якта агачлар, бу якта пещера кереп китә. Ә уже монда менгән саен тау. Э. Уже агара бара карлар. Үзенә күрә матур бит. Әйе. Әйе. Ә менә маса груши агачы. Груши агачы тоже менә. Ә менә бу нине агачны? Бу бит инде мондый үскән агач түгел. Әйе. Мин моны арматуралар белән, үземә ничек кирәк, алибастр белән марляны катырып, ул 8 минут 8 1 минутта катып бетә ул. Нинди фасон кирәк шулай эшлим. Липадан эшләнгән, юка агачына үзенә күрә бер мотор. Ә бу агач гөмбәсенә эшләнгән вазы. Үзенә күрә матур бит. Менә монысы икенче төрле уже. Агач. Ә менә бу картинкалар резьба по дереву. Бу 20 сантиметр калынлыктагы фанер, фанер. Малай эшли рәсемнәрен, ә мин уже чыгып, буяп, шундый хәлгә китерәм. Монысы да и менә бу да бу агачта, бу үзем үзем охотник булгач, бу үзе үзенә бер дөнья монда. Әйе. Монда пешиләр, балалар. Монда да үзегез ясадыгызмыни? Монда уже бу да үзебез ясаган. Бу да, бу да үзебез ясаган. Бу менә анда мин үзем тоткан җәллекләр. Монда харек, норка, лар. Элек бик күп тоталар. Хәзер охота белән шөгыльләнмисезме? Хәзер дә охота белән шөгыльләнәм. Киттекме хәзер? Хәзер әйе, хәзер менә безнең бу безнең өченче этажга менеп барабыз инде. Менә калган калган такталардан менә нәрсәләр эшләп куйдык. Менә үзем мин чучелларны үзем эшлим. Бобрларны, лосларны, чучелла башларын, ниләрне. Алар хәзер кыйммәттә бик кыйммәт тора. Балыклардан. Монда әкияттә кунакта шикелле бу. Бу әкияттә кунакта. Менә монда уже Рәсим, монда уже үзе бер дөнья. Менә бу әкият дөньясы, э, ни, теге шүрә шүрәле белән былтыр кысты бар бит әле әкият сказкада беләсез инде элек менә бу шул эшләп куйдым мин менә менә бу шүрәле ә бу былтыр ә бу аның балтасы былтыр кысты бар бит әкият менә балталары ә монда уже үземнең эшләгән сыннар инде ә бу якта бу якта менә үземнең эшләгән балыкларның итен ашыйбыз без аларны балыкларны тунап илеп тиешле кислоталар әйберләр куеп Менә шушындый хәлгә китерәбез. Менә бу шука балыгы зур. Бу лещ, бу сазан, бу тавыз толыбик, бу шука. Бу үзегез тоткан балыклар инде. Әйе, бу үзебез тоткан балыклар. И менә бу безнең үзем эшләгән карават. Кая карая? Караватлар, шниләр, тумбочкалар, менә. Мотор бит. Менә караватны үзегез эшлисезмени? Үзебез эшлибез. Бу караватларны, бу тумбочкаларны, бу карават. Менә монда авыл күренеше. Монда хәзер авылны уртага бүлә елга. Авылны елга бүлә, елганы елгадан бер жактан икенче якка күпер салынган. Күпердә бит хәзерге заманда рәсим сез дә күпергә йозакла салгансыздыр. Монда тегермәннәр бар ала. Монда тегермән. Ә монда әле рәсим менә карагыз, бу кый. Менә. Кый әле эшли әле. Эшли кыйдан су аласың. Монда машы

Менә бу крокодил тал агачына эшләнгән. Иретелгән ул эшләми. Туган абыйны белә кем икәнен. Бу сезнең подопечныймы? Әйе. Үзегез өйрәттегезме яшәргә? Үзем өйрәттем. Керде бу кечкенә әле ул вакытта. Һәр зурайды. Бу резьба по дереву, бу рәсемгә ясалмаган, менә күрәсезме? Әнә. Уже бу чыккан эшләнгән. Ә монда уже амфибия, ә монда пиратлар килә. Теге бар бит амфибия киносы, караган кеше белә инде аның истәлеген. Әйе. Бу парус э, пиратский парусный корабль. Ә монда уже закат. О. Мотор бит закат, уже кояш чә дигәнчә. Менә монда каршы ала безне бу ниләр? О, бу кем бу? Бу безнең җырактан. Бу тал агачы иде. Э. Талның мин шундый үзем уйлап, шундый бер шедеврга Бу әйләнә, музыкальный. Менә хәзер. Бу минем теге нак бар шикелле. Хәзер. Уты бар. Ә бу су эчә торган күллер мәле ул атала. Менә бу су эчә торган күллер. Ничего себе. Менә. Шул ясады алаймы? Әйе. Моның эчендә бу- Эчендә нержавейка. Әйе, бутылкасы бар. Эчендә нержавейка 10 литрлы. Әйе. Нержавейка. Моның әле капкасы ачыла, менә. О, Капкасы ачыла. Ә бу тоже талагасыннан. Әйе. Эче аның чирегрәге, эчен алдым да мин аның, и менә шундый хәлгә китердем. О. Болар икесе менә бер агач иде. Менә бу ки Агачны таяк агачларын да, суга торган киемне дә үзем эшлим. Бу бу э, безнең Бу нинди агачтан? Каен агачыннан эшләнгән. Шуның өчен каен агачына авыр була каен агачы. Әйе. Тал агачы ул җиңел дә, матур да, но бу каен агачына. Шарга сугар әйбәт инде. Әй, әй, авыр булсын суарга. И мин аның эченә, эченә әле тимер тагам, авыр булырга әнә. Күрәсезме? Тишәм дә эчен, и әнә тимер тагылган башына. Бу сукканда әйбәт була. Менә монда уже Китә, без монда занимас итәбез. Гел кечкенә генә ул. Менә, менә моны үзем эшләдем быел җәйкене. Тимердән әйме? Әйе, менә тимердән. Монысы меб диватка бар, диватканың эскәмиясе. Ә монысы кечкенәләргә инде хатын кызларга. Аннан соң бу три ватт ном дип атала. Бу турникта, брусьеда и прискача итә торганда. И менә боларны эшләдем.

Әгәр дә менә бөтен кешегә әйтәм, интернетта бар бу инверсионный стол, кыйммәт тә түгел. Менә безгә килсеннәр, нитни упражнениеләр ясарга. И грыжасы бетә. Бер айда грыжасын бетә. Шуңа күрә кем билә урта, кемнең ни, э, бер дә ятмасыннар иле. Менә шушы әйбер белән заниматься итсәләр. Менә хәзер без монда әкренләп ятабыз. Аннан соң Менә горизонталь положениедә торабыз шулай. Сразу чергә ярамый. Ни өчен дисәгез, а то бөтен кан башка китә. Әйе. Кеше менә зарлана үзенең тазалыгыннан, ничек бетерим икән, ничек жирны алыйм икән дип. Гел хәрәкәттә булсын кеше, гел гел движениедә булсын, и көненә 3 километр йөгерсен. Хәзер йөгергә әйбәт, итек кидең, уже карда күңелле йөгергә. И тирләсен. Аннан соң сәгать алтыдан соң бернәрсә дә ашамасын, алты, алтынчы атларда, алтыларда кефир генә эчсен. Э, ике дә эчне, ике дә бишне эчсен. Бер кирәкми, ике дә биш. Ул ашасын да китерми, и ябыктыра да. Ха, шулай итәргә кирәкме? Әйе, менә шулай исән, үзең җабыгасың. И көн саен тир чыксын сездән, тир. Тиз чыксын. Э, мәктәптә эшләгәз, э, нидә инде. Бөтен әйберләрне үзеңә алып кайтып мәктәп ябылгас. Менә монда. Менә монда инде кальсалар. Нидә? Менә гербет. Гербет белән занымыз итәбез инде. Кая бер күтәреп күтәреп алалар. Әйе. Менә бу әйтеп Ничә килограмм бу? 16 килограмм.

И менә эшләп куясың үзеңнең эшләгән җисемгә үзеңнең эшләгән товарыңа сокланасың а кара матур булды бу дип хәзер менә инеш торагыма керәм анда нәрсәләр генә юк нәрсәгә и минем фантазия бик тә югары бер туксан процент бардыр наверное миндә фантазия без үзебез дә балалар да иптәшем дә мин дә шундый нечкә күңелле җырга матурлыкка гашыйк кешеләрбез әз генә булса да әз генә матур җырлар булса да күзгә яшь тыгыла Күңел тыгыла, күңел әллә ничи. Шунысы менә шулай иткән, теге тегесен ясаган, монысын ясаган, уже күңел күтәрелеп китә. Сәламәтлек бирсен, күңел тынычлыгы бирсен. Сәламәтлегең булса, күңел тынычлыгың булса, барысын да җиңеп чыгып була.